Bomme ba mo tikologong ya motse setoropo wa Montshiwa mo Mahikeng ba gwetlhiwa ke bomme ba bangwe go tlhagelela le go bua mo phatlalatseng ka tshotlakako e ba e itemogetseng bogolo jang mo dikamanong tsa bone tsa marato le Themba Phakalane. ke motho yo itsegeng jaaka go tlhokofatsa basadi ke dilo tse re tsamaya re di utlwa ba bangwe ba bua ba tshaba go tlhagelela le ga re ka tsena mo di-facebook go na le ba bangwe ba ba biditsweng ka maina gote o ithusitse wa kgaogana le motho bona gompieno gore o irileng re gwetla basadi botlhe ba mafikeng bao ba kileng ba feta mo kutlo botlhokong e ntseng nyana ka lebaka la gore ga lo satle go raya gore ra re a gololwe phakalane O latofadiwa ka go bolaya Kedilatile Seitshiro wa dingwaga tse some a mararo le botlhano mo mesong ya Lamatlhatso o o hetileng. Setopo sa ga Kedilatile se hitlhetswe se tamile mo teng ga bodiba jwa madi mme sefatlhego sa gagwe se rurugile ka dintho tse di tshosang mo se neng se sa lebege sentle. mapodisa ne matlhile ba nthibela ba nthibela ke kgona go tsena after sebakanyana a ke tsena ke fitlhelela le gore ra le pusa nkenya mo la ke sheba ke la tile ke tlhela ke le tile la le dikgobalo mo tlhogong ee tse di bontsha gore tsa go ketikiwa a ke botsa ene themba o mpolelela gore um ke letile o tlile a ntse yalo go tswa ko strateng so ke mmotsa gore a ke letile a ntse yalo go tswa ko strateng goreng go sena madi mo strateng ya go bontsha gore motho o tla rotha rotha madi go tswa koo or mo setupung sa mo lapeng go ya ka ba lelapa la ga ke di latile bobedi jo themba le lekgarebe le la gagwe bo ne bo tshela bo lwanetse ruri le mororo e ne e le baratani mme ba ne ba sa ntshane sepe se se mo inong um go ya ka pono yaka ne ke nagana ne le botshelo bo tletseng dikgoka ka gore kile a montsha leino ngwa go fetileng a mo shapile gape malobanyana a na go tsutsa khebule mo gae ya ke tsena ke fitlhetse gape le gore ke three weeks back ebile tse le gore ke latile gore re utlwile leitlho gape gore mo ketekile ka ke sa mmo- ka ke sa mmotse themba le ene ke lete ke sa mmotse ka ke botsa tsalaka ke re o itse batho ba ka mokgwa ba itsana o mongwe utlwa go tsela o mongwe botshelo ba gage ga o bona gore m- la ntlha fela o bona gore mme motho wa rre wa go tlhekefetsa o feleletse o tswile mo go ene kana o tshwanetse o ye ko mapodiseng wa go report
Morago ga tiragalo e e setlhogo e ya polao ya ga Kedilatile, baagi ba ne ba itseela molao mo matsogong, ba hisa ntlo e Themba a neng a dula mo go yone lore-lore. Ka nako ya go tlhagelela ga ntlha ga ga Themba kwa kgotlatshekelo ya Molopo mo Mmabatho go ne ga na le ditshupetso tse di kgatlhanong le ditiragalo tse tsa tshotlakako ya bong. Mosadi ke mosadi ka mosadi yo mongwe. Jaanong re a le gwetla ko le leng teng gore mongwe le mongwe ga o tshaba go tlhagelela re teng o tla re bolelela ka lebaka la gore re makatswa ke gore gate di-case ga diyo.
Mo teng ga kgotlatshekelo go senogile gore Themba wa dingwaga tse di ka nnang di le 40 o kile a atlholelwa dingwaga tse 15 kwa kgolegelong ka ngwaga wa 2010 mme dingwaga tseo tsa beelwa thoko. Themba mo malobeng o ne a bona lekwalokiletso kgotsa protection order e e neng ya diriwa ke motsadi wa gagwe kgatlhanong le ene ka 2015. Gape Themba o kile a bona molato wa go kgoreletsa tsamaiso ya bosiamisi. Re mamakalwa ke gore Nkhoto ya itse molao wa itse gore Themba o tsamaile a sia. Mare rona re le baagi ntse re tshela le Themba mo mo mo community. Puso e itse gore Themba o a tlhotšwe for 15 years. kopa ela go bua le bomme gore a re seng go papampetletsa bana ba rona because ko pheletsong ba tlo go tsaya maphelo a rona ba bogisa bokgantsadi ya bone mo teng ga matlo re a didimala ba tshotse malapa a bagolo ba dirile ya bone kore go nyepese fela go nyepese ya batho o ka re rona re le bomme ba dithuru mo re letlelela that thing papa ke rata go ga kere bashimane nou yana borre nou yana so se sa go tlhekefetsa ba ipoleletse ka sone ebile setse ba ile ko godimo ka sone mme go na le community go na le bangwe ba tlebe ba shebile batho ba ba tlhekefetsa batho ke rata go le ra kere it's for the last time go iragala so se se ntseng yana we were aware gore go iragala yana but we were not sure gore go ka iragala yana Re a itse gore batho ba a lwana ba irang mara ga re tshepe go ka tswa leso mare ke re ka gore re bone and re bulegile matlho this is for the last time so se se ntseng yana mo montshiwa or mo mafikeng se tla diragala amandla amandla
Kgabagare bo ra Seitshero ka nako e re buang ka yone e ba tshwaragane le phage ka mangana e le go betla tsela ya go tsamaisa Kedilatile sentle go ya kwa legaeng la gagwe la bohelo. Mme Themba ene ga a itshwenye ka gope ka go kopa beile gonne a lemogile gore ekete o santse a bolokesegile ha a le mo ntlolefitshwaneng. re kopa gore molao o tseye letsogo ka gore go ntse go lekane re a sotlhakakiwa re le basadi mme tsone dikgetsi tse dintsintsintsintsintsintsintsi tse a nang le tsone ga gona ope o itseng gore di feletse ko kae mme re santse re kopana re le moagi re le baagi re re re santse re tlo go kopana re santse re tlo go emelana le family o kare batho ba ba kileng ba tsamaya ba tlhekefadiwa ke obuti o o kare le ka tla ko pele